Oce, um, y Patrick Stopa ydw i. Uh, Dwi'n byw yn Hwlffordd, uh, yn Sir Benfro yma. Um, a wedi dod yn oreiddiol o Gaerdydd. Um, roedd cyfle i mi um, y ddianc o'r ddinas uh, 1975, yes, um, ac yn dod i um, Sir Benfro. Um, roeddwn yn byw yn um, Castell Haidd yn gyntaf, ac nawr dwi'n byw yn y dre ei hun. Um, dwi wedi bod yn y dysgu Gymraeg uh, ers 2007 felly. Um, uh, yn gyntaf gyda Christian ac um, Nawr gyda Sarah, Sarah Eastlake, um, dwi'n um, mwyhau y dysgu y iaith. Mae e'n mor, um, mae hi um, yn mor y ddiddorol. Um, dwi'n um, ffeindio mas um, uh, llawer o bethau um, am y ardal, um,

Ac yn siarad Gymraeg, o, da iawn, da iawn. Um, Dwi'n uh, uh, mwynhau um, y digwyddiadau fel, fel y clonc mawr, um, fel y taith, um, fel y clonc bach hwc, um, unrhyw beth, really. Um, es i i'r um, eisteddfod ar Gwtch, um, i weld y uh, eisteddfod yn y bae a, a wedi, uh, wedi mwynhau dros ben. Um, Dwi'n mwynhau um, y darllen, darllen ffuglen y cyfoes yn enwedig. Um, Dwi'n uh, newydd uh, ddarllen y llyfrau um, atgofion uh, Linda Griffith, um, a cantores a plethyn. Um, ac a rwy'n yn ceisio ysgrifennu um, erthiglau um, am beth waith um, ar gyfer um, y Llean Gwyn, um, y Clebran ac nawr um, y Cymro. Um, dwi wedi anfon y tri ac wedi um, um, cael y dau o horiwm ei hargraffu. Ti'n gwybod? Right, oce. Okay. Beth nesaf. Um, beth arall? Um, Wel, os bydd um, unrhyw beth um, yn lleol lle mae Gymraeg yn gael ei siarad. Dwi'n um, yno. Dwi'n hau dros ben. Um, Dwi'n uh, gwybod mae'n um, holl bwysig i uh, y geisio ac y cynorthwyo um, y dysgu eraill. Um, nid lot o bobl sydd yn um, siarad Gymraeg yn adael yn, yn, yn anffodus, ond um, os dwi'n gallu cwrdd, gallu cwrdd um, a phobl fel fi sydd yn ceisio um, defnyddio iaith, dwi'n um, y fodlon i um, ei, um, ei, ei helpu um, os bod modd.

Yemen um, neu um, mynd i'r um, Phoenix yn Aberdaugleddau um, er mwyn y cwrdd a ffrindiau ac yn siarad gyda nhw um, falle bydd um, rhywbeth yn y gramadeg a iaith o oh, ie yeah, dwi'n cofio ac um, dwi'n ceisio um, esbonio um, Os dwi'n gallu um, uh, rheswm am, am un a rheswm am hynny. Um, dwi'n mwynhau yn enwedig y cwrdd a phobl ac yn ceisio um, siarad dipyn bach o Gymraeg. Um, sut i defnyddio iaith? Wel, um, dwi'n mynd i'r um, ffrindiaeth um, ac dwi'n uh, mwynhau. Mae'n swn clic iawn, ond dwi'n uh, joio anyway. Ac um, uh, es i uh, i'r um, agor y drws uh, dros y sir, uh, roedd yn, yn dda iawn. Yn yn enwedig uh, Castell Henllys uh, gyda um, Leander a, a, a oedd yn um, esbonio y, y planhigion um, yn uh, uh, Corneli i uh, i uh, um, i uh, fwyta neu um, nid fwyta. Um, beth arall? Um, dwi'n mynd i'r um, i'r llafan ambell waith um, gyda ffrindiau neu um, uh, uh, i Phoenix Bowl um, i siarad â ffrindiau ac yn um, siarad am iaith. Um, um, Dwi'n um, mwynhau dysgu'r iaith, um, enwedig um, mae'r iaith yn rhoi i mi um, um, hunaniaeth um, yn fy nghanolbio uh, pwy, pwy, pwy, pwy ydw i yn, yn, yn, yn y byd enfawr. Um, Dwi'n um, mwynhau y iaith dros ben. Dwi'n teimlo mae'n um, holl bwysig i uh, ddefnyddio y iaith Gymraeg yn, yn y cymuned um, fel um, mynd i'r tyll yn, yn y wal neu um, i'r siopa, i'r ach, ach fachnad